Nuliska semua pesan Nuan dalam ati kami. Diatu kitai nemu Tuhan bisi ngagai enggau kitai ditu. Nya alai kitai nyerahka pengidup kitai kelebih agi pengawa kitai ke enda betul di mua Iya enggau sebiang pengesal ati tu.

Lalu ngintu kita dalam pengidup ti meruan ulih Jesus Kristus Tuhan kitai. Amen.
Diatu kitai ngenjukka sampi kitai ke udah dienggupka minggu tu ngagai Tuhan. Kita tau meda ba Pew Bulletin, sama-sama kitai nyebut, Tuhan ti pemadu bekuasa, Nuan ngayan ngagai orang ti bepenyalah, penampak pembendar Nuan

Diatu kitai ningaka bacha ari Bup Kudus.
Bacha diambil ari Penyanggut Lama, Pemungkal bagi lima belas ayat satu ngagai dua belas sambung tujuh belas ngagai lapan belas. Udah bekau nya, Abram bisi genera. Dalam genera nya iya ninga Tuhan bejaku ngagai iya munyi tu, Anang takut, Abram. Nuan deka nyaga nuan, aku deka nyaga nuan, Lalu meri nuan upah ti besai. Tang ku Abram nyaut, Tuhan ti Pemadu Tinggi, nama guna upah ti deka diberi nuan ngagai aku? Aku nadai purih, lalu orang ke deka bempu pesaka aku nya semina Elisea ari Damaskus. Nuan nadai udah meri aku purih, lalu siku ari bala ulun aku deka bempu pesaka aku. Udah nya Abram. Lalu ninga Tuhan bejaku baru ngagai iya, Ukai ulun nuan Elisia ti deka bempu pesaka nuan, tang anak laki nuan empu. Tuhan lalu mai Abram pansut lalu bejaku, Uji nuan kadah lalu ngitung bintang di langit, baka nya meh pemaioh peturun nuan. Abram arapka Tuhan, lalu ketegal nya Tuhan ngumbai iya lurus. Udah nya Tuhan lalu bejako enggau iya, Aku tu meh Tuhan ti mai nuan pansut ari Ur di menua Babilon, lalu meri ngagai nuan semua utai tu. Semua tu nyadika pesaka nuan. Tang ko Abram nanya iya, Tuhan ti Pemadu Tinggi, baka ni ko aku tau nemu menua nya deka diempu aku? Disaut Tuhan, Baik ngagai aku siku sapi ti indu. siku kambin enggau siku bedus ti lelaki. Genap iku sida nya umur tiga taun magang enggau siku burung achang enggau siku burung puna. Abram mai semua jelu nya ngagai Allah Taala. Tubuh semua jelu nya lalu dibelah iya dua. Iya lalu ngengkahka bidang tubuh siku-siku jelu nya berimbai ba dua iti baris, tang tubuh burung enda dibela. Burung ti bepakaika bangkai lalu datai ngagai bangkai jelu enggau bangkai burung nya, tang Abram murus sida. Lebuh matahari nyau nurun, Abram jenak amat tinduk. Iya lalu berasai balat amat takut. Sambung ngagai tujuh belas lapan belas. Lebuh matahari nyau udah terujam, lalu hari ke nyau petang, sigi periuk ti berasap enggau siti tempun ti mau pegari lalu bejalai enseraka bidang tubuh jelu nya. Nya meh maya Tuhan ngaga siti sempekat enggau Abram. Ko Tuhan, Aku besemaya deka meri semua menua tu ngagai bala peturun nuan. Rengkah ari garis entara menua orang Ejip nyentuk ngagai Sungai Euprates. Tu jaku Tuhan.
Epistola deka didinga ketegal pagi tu diambi ari Filipi tiga tujuh belas ngagai ujung da nya Filipi empat ngagai satu. Menyadi, awakka kita sama enggau orang bukai nunda teladan aku, lalu peratika sida ke nunda teladan ti udah diberi kami ngagai kita. Laban munyi ti suah udah dipadahka aku ngagai kita, Lalu diatu aku madah ke nya baru ngagai kita enggau ai mata. Mayuh orang nyadi munsuh regang Kristus. Sida nya deka dirusak, perut sida nyadika petara sida, lalu sida temegahka utai ti patut dikemaluka sida. Sida numpuka runding sida ngagai utai dunya, tang kitai tu peranak serega, lalu kitai nganti Juruselamat kitai datai ari serega, iya nya Tuhan Jesus Kristus. Iya deka ngubah tubuh kitai ti lemi tu ngambika iya nyadi sebaka enggau tubuh Iya empu ti bemulia, ngena kuasa ti dikena Iya ngasuh semua utai nunduk ngagai Iya magang. Nya alai menyadi kada kerindu sereta dikelengauka aku, ke nyadika pengaga enggau makota aku, bediri tegap dalam Tuhan menyadi. Tu jaku Tuhan.
Diri kitai ningaka bacha ari Injil. Bacha Injil kitai ke sehari tu diambi ari Injil ti ditulis Saint Luke bagi tiga belas ayat tiga puluh satu ngagai tiga puluh lima. Muliaka Kristus Pengelepas kitai. Lebuh maya nya, sekeda orang Parisi datai ngagai Jesus lalu bejaku ngagai iya, Angkat nuan ari tu, laban Herod deka munuh nuan. Jesus lalu bejaku ngagai sida, Padahka jaku aku ngagai munsang nya, Dinga nuan, aku muru antu lalu ngeraika orang ke sakit sehari tu enggau pagila, lalu ba hari ketiga aku deka. Nembuka pengawa aku, tang aku enda tau enda majaka pejalai aku saritu enggau pagila enggau lusa laban nadai nabi kala mati di luar Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, nengeri ti munuh sida nabi, lalu nuku ngena batu bala seruan ke dikirumka nuan, Allah Taala, ngagai nuan. Berapa pemayuh, berapa penyuah aku udah deka ngempuruka nembiak nuan, baka indu manuk ti ngempuruka anak di baruh sayap iya, tang nuan enggai. Peda nuan, rumah sembiang nuan deka ditinggalka nadai orang nguan. Lalu Aku madah ngagai nuan, nuan nadai agi meda Aku nyentuk ngagai maya nuan nyebut, Beberkat meh iya ti datai dalam nama Tuhan. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kitai. Duduk, diatu ninga, kitai ninga ke jaku kunsi ari menyadi kitai le Reader Robert.

Shalom, selamat pagi adik dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan sekali agi kitai ulih betemu sembiang baka ke pagi tu. Lalu mega pia mega ngagai bala kitai ke ba rumah ti bisi enggau kitai ah, sama sembiang online. Nyadi seri tu minggu lens kedua iya nya lalu tema minggu tu iya nya kitai bisi pengarap ba kitai empu maya dalam penusah tauka ba jaku orang putih confidence in time of trouble. Aram kitai besampi. Allah Taala Apai pagi tu aku nyerahka diri ngagai nuan awakka nuan ngena aku Bekunsika jaku nuan lalu besampi awakka Roh Kudus nuan ngiring aku semampai sepemanjai aku ngenataika jaku nuan. Besampi mega ke semua kami ti ninga jaku nuan pagi tu ngambika kami sama bela muka ati lalu ulih belajar ari jaku nuan ti ulih meri berekat mai pengaga, pengerindu enggau pemanah ba pengidup kami. Dalam nama Jesus aku besampi. Amen. Munyi ke tepadah aku tadi tema jaku kunsi kitai pagi tu iya nya bisi pengarap ba diri empu maya dalam penusah tauka confident in time of trouble. Nyadi tema tu manah bendar laban iya tau nyadika peransang kena kitai ngetan Kena kitai negap tauka meri pengeliat enggau pengering lebuh kitai kena penusah. Erti nya, timang kitai tu, lebuh nuan kena penusah nuan enda tentu irau tauka tusah laban nuan ngasaika ngasaika bisi pengering, pechayaka diri empu, nuan ulih napi penusah nya. Nyadi penusah iya nya tau dikumbai kitai iya nya utai ti ke enggai ke kitai nyadi ba pengidup kitai. Iya nya utai ti medis pengidup kitai tauka mar ditapi kitai tauka utai ngerusak pengidup kitai ti ngasuh kitai selalu irau tauka irau lebuh maya kitai napi iya. Penusah tau nyadi ba kereja kitai, iya mega tau nyadi ba utai ke dipeguna ke kitai ke ataupun our needs ha. Iya nyadi ba pengerai kitai mega iya nya ba tubuh kitai kadang-kadang kitai sakit ti nya tau ke nyadi ke penusah kitai. Lalu enggau mega ba rumah tangga kitai. Siti agi utai ke beguna mega tusah mega nyadi ba pengidup roh kitai. Ha, kitai Satan selalu ka ngachau kitai, iya nagang kitai aa nama nya tadi muji Tuhan tauka nagang pengawa kitai bejalaika pengawa Tuhan. Nyadi lebuh penusah nyadi iya ukai semina medih ke kitai tang iya tau mai pengirau lalu tau mai kitai kusut runding. Nyadi penusah ti balat dia tau tau ngasuh kitai nyenda nemu nama pengawa ti dikereja lebuh maya nya. Nah, kitai bingung. Kitai nadai nemu utai ke patut dikereja laban lebuh maya kitai tunsung ketah jangka aku kai semina aku aja ngasai aaa kita pun jangka aku ti semak ke kita nya bisi kena utai ke enda betul ba pengawa nama nya bisi penusah ti nanggul pengawa kitai, kita nya sama Ngasai penusah nya pedis. Lalu sepemanjai pengidup kitai, baikka penusah nya mit tauka besai, iya endang bisi nyadi. Bisi mega sekeda orang ditinggang penusah nyau enda putus-putus. Nyadi, anang kitai saru bala menyadi. Lebuh aku bejakuka pasal penusah ditu ukai reti nya aku setuju enggau penusah ti pati nuntung kitai. Enda. Laban semua kitai ngarapka semua utai ti manah nyadi dalam sepemanjai pengidup kitai. Ba kitai orang Kristian, kitai tu diau dalam dunya ti labuh ditinggang dosa. sereta sereta ketegal penyalah mensia. Kitai meda ba pengungkal tiga iya nya Adam enggau Hawa ke udah dibuai ketegal dosa seduai iya. Ngejungka kitai tu lalu bisi kena rampit dosa ari aki indi kitai. Nyadi penusah mayuh nyadi ari mensia ti nadai ibuhka Tuhan enggai mulai kirii ngagai Tuhan. Tauka nyau enda ningaka utai ke dipadahka Tuhan. Ba bacha kitai ke pagi tu tadi ba Pilipi tiga bagi semilan belas madah tu ku gaya pengerusak ke nyadi ari mensia. Sida nya deka dirusak ka perut sida nyadi petara sida lalu sida tembegah ka utai ti patut Dikemalu runding sida. Numpu ke runding sida ngagai dunya, kitai ulih madah ke penusah numpu ke runding sida ngagai dunya. Nyadi kitai ulih madah penusah nya ketegal kuasa kuasa Tuhan tau tauka dikumbai kitai natural disaster enggau mega kuasa pemetang. Ba ba kitai ke bisi pengarap kitai enda gerinti idup kitai nadai ngasai penusah munyi ke udah dipadahka aku tadi. Laban Tuhan nadai madahka kitai idup enggau ngas enggau enda ngasaika penusah. Laban bisi orang bepikir lebuh sida iya nyadi orang pengikut Kristus, Sida iya ngumbai pengidup sida dalam senang tauka life in comfortable live in comfortable life eh. Enti enda pia, nama kebuah diatu kitai dituntung penyakit Covid semilan belas? Lalu nama kebuah mega sekeda ari dunya charut? Lalu nama kebuah sekeda dunya mega kena lapar pungkang ampuh bah enggau dunya berenyang? Ba Injil ke dibachaka kitai pagi tu, kitai mega kitai ninga bala sida Parisi madah ngagai Tuhan Jesus, Ti deka munuh ti ka dibunuh Raja Herod. Lalu Tuhan Jesus nemu penusah tu endang amat deka nyadi ba pengidup iya. Iya deka dibunuh ba menua Jerusalem baka nabi-nabi bukai. Penusah ti ditapi Jesus tu penusah ti ukai met laban penusah iya nya mai pemati ngagai ngagai iya. Kitai mega nemu baka ni ku pemerinsa Tuhan Jesus lebuh iya mati ba kayu regang. Penusah tu mega tau dikumbai kitai laban Tuhan Jesus penusah tu tau mega dikumbai kitai besai laban Tuhan Jesus Apin sedia ka pengawa laban pengawa iya apin tembu laban iya agi ka mandangka tauka madahka diri nya empu nya Tuhan ti bendar. Nya kebuah iya madah. Ba Injil ti dibacha kitai tadi bagi tiga belas ayat tujuh belas te ayat tiga puluh tujuh munyi ti di munyi tu, Dinga nuan, aku muru antu, aku ngeraika orang ke sakit sehari tu, pagi la lalu hari ketiga aku deka. Aku deka nembuka pengawa aku. Nya nunjukka iya bedau sedia lalu iya deka madahka diri nya Tuhan ngena pengawa ti dikereja iya. Kedua, ba ayat tiga puluh lima ngagai tiga puluh empat ngagai tiga puluh lima ti madahka sebana iya ke nengeri Jerusalem. Laban orang ti enda ibuhka Tuhan. Nyadi iya tusah ati ketegal tegal Jerusalem laban orang ti enda mendingka iya laban mayuh udah di aa nama nya tadi udah labuh tegal dusa. Taja pia, Jesus enda irau aa tegal penusah ti baka tu iya enda irau. Ke utai ti ka nyadi ngagai tubuh iya, iya ka tau mai pemati ngagai iya laban pengawa iya datai ke dunya tu Ka nembus kitai mensia tang pengawa nya apin tembu. Nama teladan ti tau diambi kitai nunda chara Tuhan Jesus nempuh penusah ti nyadi ari ke dibacha kitai tadi? Ditu bisi dua iti pekara ti patut ditemu kitai. Em. Pengidup semengat kitai nya selamat ti disemayaka Tuhan lebuh kitai mati. Kedua. Pengidup kitai lebuh kitai ti diau ba dunya tu. Baik ke nya penusah tau baik ke nya penusah pengidup semengat kitai tauka pengidup kitai ba dunya nyata, kedua-dua sama bela bisi ngasuh kitai irau. Pengidup roh kitai irau ke kitai nya tau tau tesat ketegal dunya tauka tesat ari ari Tuhan. Lalu ba penusah kitai ba dunya nyata, kitai ngasaika pemedis nya nyadi dalam pengidup kitai. Ba aku, sekalika kitai nya idup ba dunya tauka pengidup kitai nya ba dunya tauka pengidup kitai selepas ninggalka dunya tu, teladan ari Tuhan Jesus endang sigi jalai ti patut ditunda tauka dititihka kitai. Lalu baka ni jalai kitai nempuh penusah ti nuntung pengidup kitai baka pengidup roh tauka pengidup kitai ba dunya nyata ti senunjuk endar dengah enggau tema jaku kitai baka ke pagi tu. Keterubah iya, ngengkahka pengarap kitai ba Tuhan Jesus. Ba Isaiah bagi dua dua puluh enam ayat tiga ngagai ayat empat, madah, Nuan Tuhan meri pemaik ti pemadu menyana ngagai orang ke ngembuan taluk juluk ati ti tegap sereta manggaika pengarap sida ba Nuan ba Nuan. manggaika pengarap sida ba nuan, pegaika pengarap kita ba Tuhan belama-lama iya. Nya seruan seruan iya seruan nyaga kitai. Nyadi nya jaku ke dibepadah ba Isaiah. Nyadi enggau jaku nya tadi nuan enggau aku bisi pengarap. Lalu kitai enda patut kelalu irau lebuh kena penusah. Baka Jesus. Ti enda irau lalu majakka pengawa iya sampai ke tembu. Kebuah pia laban Tuhan meri kitai jaku pemun pemendar ti uluh ti ulih nulung kitai nempuh penusah tauka penguji lalu kitai patut enggau penuh pengarap ba diri empu arapka jaku Tuhan. Ba Hebrew bagi tiga belas ayat lima b ngagai enam munyi tu, Laban Tuhan Allah Taala udah nyebut, Aku enggai sekali-kali ninggalka kita tauka ngelengkaka kita. Nya alai, kitai kempang kita kempang nyebut Tuhan endang penyaup aku. Nya alai aku enda takut nama utai ti dikereja orang ke aku. Tuhan ti bekuasa ba semua utai ti nyadi ke pengidup ti nyadi ba pengidup kitai. Kitai tu udah di empu Tuhan lalu lalu ngadu ke lalu Tuhan ngadu ke pendiau kitai nitih ke jalai ke kedeka Iya. Semaya tu nyadi ke pelasar ti tau tau mai kitai bisi pengarap ba diri empu lebuh kena penusah. Kitai nemu taja pan kitai dituntung penusah tang Tuhan deka ngasuh. Utai ti manah nyadi ba kitai nya alai Tuhan ngasuh kitai belajar ari penguji ti nuntung kitai lalu ngajar kitai bepanggai ba Iya. Kadang-kadang. Iya ngemendarka penguji nuntung kitai pengidup kitai. Taja pan kitai kena penguji, tang bisi pengarap ketegal dua iti pemendar. Satu, ki, nadai utai tau nyadi ngagai anak Tuhan enti enda dikemendarka iya. Kedua, enti Tuhan ngemendarka penusah, Iya mega ngemendarka pemanah ba pengidup kitai. Nyadi, kedua, Tuhan deka meri kitai utai ti kedeka kitai. Ba Roman bagi lapan ayat tiga puluh dua, Allah Taala ngelalau anak iya empu, enda ngalau anak iya empu, enda ngalau anak iya empu, tang nyerahka iya ke kitai semua. Enda ka iya enggau Tuhan Jesus deka mega meri kitai semua utai bukai. Semua utai digaga Tuhan megang. Iya nemu kitai endang begunaka Iya. Kitai pechaya enti kitai minta nama utai ti kedeka enggau ati ti lurus, Iya deka meri ka kitai, kelebih agi maya kitai kena penguji. Ba James bagi satu. Ayat dua belas madah madah beberkat mih orang ti tan natka penguji laban lebuh iya tan nat tan diuji iya deka nerima mahkota pengidup ti udah disemaya Tuhan ke orang ke rinduka iya. Lalu, enggau jaku Tuhan tu kitai pechaya Iya ka ngereja utai ti manah ba kitai. Ketiga, Allah Taala setanah enggau kitai. Enti Allah Taala setanah enggau kitai, reti nya nuan ulih bepanggai ba Iya ngagai semua utai ti nyadi ba kitai. Ba Roman bagi tiga ayat tiga puluh satu, Enti pia, baka ni ku jalai kitai bejakuka pasal utai tu, Enti Allah Taala enda setanah enggau kitai, sapa ulih ngelaban kitai? Lalu Tuhan mega ngajar kitai baka ni kitai patut ngengkahka pengarap kitai ba Iya. Enggau jaku Tuhan, kitai nemu. Pia endang deka begunaka iya. Tuhan selalu enggau kitai. Baka Roman ti ku udah dibacha ngagai kitai, sapa ulih nyerara kitai ari pengerindu Kristus? Katika kitai tusah tauka kitai merinsa, ba ayat tiga puluh lima tadi Roman, ulih nyerara kitai enggau pengerindu Kristus tauka semua utai ti digaga Tuhan Ulih nyerara kitai ari pengerindu dalam Allah Taala dal dalam Allah Taala Jesus Kristus Tuhan kitai. Reti nya, enti kitai nyudah setanah enggau Tuhan, nadai utai bukai ulih nyerara kitai, nadai penusah tau ngacha ngachau kitai kitai laban Tuhan bisi enggau kitai. Kitai kadang-kadang selalu nitihka ati. Huh. Kitai selalu ngasai tauka ngasai ngasai tauka ngumbai sampi kitai tadi enda disaut Tuhan tauka kitai ngasaika diri bisi nad kitai ngasaika Tuhan jauh ari kitai. Ke bendar lebuh nuan nerima Tuhan, Roh Kudus udah bisi nuan. Tuhan enda ngelengkaka nuan nyadika penulung endang bisi. Bisi ba pengidup nuan. Nyadi iya nemu runding kitai. Hebrew bagi tiga belas ayat lima, Tuhan enda sekali-kali ninggalka kitai tauka ngelengkaka kitai, reti nya iya bisi dalam nama-nama pendiau nuan tauka aku, lalu merindang, ngerai tauka ngubah pendiau sereta enda putus-putus deka merekatka kitai. Keempat, Tuhan rindu. Tuhan rinduka enggau pengerindu ti meruan belama-lama iya. Tuhan rinduka kitai enggau pengerindu Iya ti meruan belama iya. Ukai sekali, ukai dua tang pengerindu Iya meruan belama-lama. Ba pemungkal, lebuh Tuhan ngaga semua utai, nama ti dipadahka Tuhan? Iya madah, Iya meda semua utai nya manah. Reti nya Iya rinduka semua utai ti digaga Iya. Iya ngasuh semua utai ti digaga iya ti ti dikerindu ke iya begulai ke pemanah semua sesemua ba kitai iya mega rindu taja pan kitai bedosa enggau enggau ngembuan ke perangai ti enda manah ba pengerindu nya iya mega ngajar kitai ngambi ke kitai enda ulih Ngemedis tauka ngerusak diri empu. Laban iya rinduka kitai, iya enda ngasuh kitai ngerusak tauka mediska enti. Ba John bagi tiga meh enam ayat tiga belas tu endang selalu dibacha kitai. Laban Tuhan rinduka kitai mensia nya alai iya meri Anak Tunggal iya ke dunya tu ngambika kitai ti arap enda enda mati lalu bulihka pengidup ti meruan belama-lama. Kelima. Tuhan kitai iya nya Tuhan ti bempu tempat enggau kuasa ti pemadu tinggi. Ari semua ari semua nama nya ari semua utai ti idup ba dunya tauka ba serega tauka ba serega. Ba Masmur bagi tiga bagi ba Masmur satu kosong seratus tiga ayat semilan belas madah. Tuhan udah ngengkahka kerusi diraja di serega. Iya endang raja di atas semua utai. Kitai nemu sapa Tuhan ti disembah kitai. Enti enti beratika Maksmur tu tadi, Tuhan bempuka tempat enggau kuasa ti pemadu tinggi. Laban kitai udah pechayaka Tuhan, lalu ari nya mih, Nyadika pun enti mai kitai bisi pengarap ba jari empu dalam semua utai ti nuntung pengidup kitai. Nya ditu mega nunjukka pengidup kitai endang udah diatur Tuhan. Tuhan mega udah milih kitai nyadi anak nyadi anak Yeruia. Ari nemu lima iti pemendar Tuhan ba ba ba kitai ti arap ti dipadahka aku nya tadi, kitai nyerahka kitai empu awakka Tuhan bekereja dalam pengidup kitai. Lalu tu mih ti tau meri kitai bisi pengarap ba diri empu lebuh napi penusah. Em. Iya nya Allah Taala ti nulung sereta enggau kitai napi penusah ti nuntung kitai. Kitai mega tau beratika jaku Tuhan tu tadi dalam kitai dalam kitai kena penusah. Enti Allah Taala sanggup nulung anak sanggup nganjung anak Iya empu mati ketegal pengerindu Iya, ke kitai ngambika nembus penyalah kitai, ngejungka iya mati ba nyejungka iya sama nyejungka kitai sama ulih begulai enggau iya. Nama kebuah iya deka ngasuh kitai idup tusah? Huh? Lalu, ketegal kitai ti pechayaka iya, iya deka meri kitai pemanah ngagai utai ti dipinta kitai. Ketegal pemendar Jaku Tuhan, aku pechaya Iya ulih ngubah kitai baka ni kitai nerima tauka respon ngagai penusah ti ditapi kitai. Lalu kena aku ngujungka jaku kunsi aku pagi tu menyadi dalam Kristus. Nama-nama utai ti nyadi dalam pengidup kitai, kitai tau enda enda tau enda mulaika diri ngagai Tuhan. Ba aku, bisi tiga iti chara kitai nyerahka diri ngagai Tuhan. Ke satu, minta tulung. Nyadi ke dua, kitai minta ampun ngagai Tuhan. Ke tiga, kitai beterima kasih. Enggau tu aku pechaya, ngarap, Ku pechaya pengarap ba kitai empu lebuh kena penusah deka diberkat Tuhan enggau pemaik sereta pengasih Iya. Nyadi nya aja jaku ku pagi tu aram kitai besampi. Aram kitai besampi, Allah Taala apai sekali agi kami meri terima kasih ngagai nuan pagi tu lalu nengah jaku kunsi aku tadi. Kami minta Nuan ngeringka kami dalam pengarap, enda ngasuh kami irauka penusah tauka penguji ti tau nuntung pengidup kami, laban kami nemu Nuan bisi enggau kami. Kami ngaku kami tu mensia ti lemi. Nya alai awakka kami bepanggai sereta awakka kami bepanggai ba jaku Nuan, ngambika pemanah enggau pengasih. Nuan meruan enggau kami belama. Dalam nama Jesus aku besampi. Amen.
Minta kitai semua bediri. Kitai ngingatka diri enggau batang pengarap kitai orang Kristian ngambika kitai bisi pengarap ba diri empu maya dalam penusah lalu kena kitai negapka pengarap kitai dalam Kristus. Sama-sama kita nyebut batang pengarap. Kami arap ke Allah Taala, Tara ti siku aja, ti apai, ti pemadu bekuasa, ti naga serga enggau dunya, enggau semua utai dipeda enggau semua utai enda dipeda. Kami arap ke Tuhan siku aja, Jesus Kristus Anak Tunggal Allah Taala, ti endang sama bisi enggau Allah Taala kenyau ari mulih iya kelia, Allah Taala ti datai ari Allah Taala, penampak ti datai ari penampak, Petara bendar ti datai ari Petara bendar. Iya diperanak, iya ukai digaga. Iya sama sebaka enggau Allah Apai. Ulih iya semua utai digaga. Iya nurun ari serega ketegal kitai laban deka nebus kitai mensia. Ulih kuasa Roh Kudus iya diadaka Maria Dara Tuchi lalu nyadi mensia. Ketegal kidai iya diregang di letak Pontus Pilatus. Iya merinsa, mati lalu dikubur. Hari ketiga iya angkat idup baru ngamatka jaku dalam Surat Allah Taala kelia. Iya pulai ke serega lalu duduk mua ke kanan Allah Apai. Iya deka datai baru enggau mulia deka milih orang ti manah enggau orang ti jai, semua ti agi idup enggau iya ti udah mati, lalu perintah iya deka meruan belama-lama. Kami arapka Roh Kudus, ti Tuhan ti meri pengidup. Iya ti datai ari Apai enggau Anak. Iya sama sebaka enggau Allah Apai enggau Allah Anak. Sama ti sembah lalu digemesai, lalu iya udah peseruanka sida nabi. Kami arapka siti eklisia aja ti kudus ti ke telika, ti bepun ari sida rasul. Kami ngaku siti baptisa kena ngampun dusa. Kami nganti pengangkat orang ti udah mati enggau pengidup meruan ti dunya ke ka datai. Amen. Duduk. Diatu kitai ngagai jaku padah. Keterubah tu iya nya kitai agi benung dalam musin land nyadi gerija kitai bisi ngadu land talk nyadi dua series udah dipejalai ka iya nya kena empat enggau sebelas hari bulan nyadi iya ke tiga iya nya lapan belas march tu hari lima tu ila nyadi topik ke tiga tu the cost of discipleship. The way of the cross ko editor neh dari orang ke mai jaku iya nya uhh Reverend Canon Andy Shee nyadi meransang semua kitai enggau nyadi kitai ke bukai ari diocese tauka ari gerija. Anglica ke bukai sama-sama enggau Land Talk tu neh. Nyadi nangkan ke tu agi bisi tiga agi neh, dua puluh lima Mac, satu April lalu lapan April neh. Nyadi utai tu dipejalaika ngena Zoom tiap-tiap Hari Lima neh. Nyadi belabuh ari pukul tujuh setengah ngagai pukul semilan malam. Ti kita ka enggau kita tau ngagai WhatsApp group penemuai enggau iya ke bukai ba MJI neh tauka kita tau betanya ngagai Subdeacon Gilbert neh ti kita enda tetemu ke link nya. Nyadi siti agi iya nya pengawa ti ka nyiri ke deacon ke baru neh kena tiga puluh Mac.

Ngiring sida ti udah nyerahka diri ngereja pengawa Tuhan nyadi deacon neh. Nyadi uhh kita ke enggau confirmation service uhh confirmation class ke lemai tu enda enda ingat uhh pukul dua enda tau enda udah datai ba ba bilik da baruh tu neh endur kitai ke selama tu. Nyadi bacha dulu uhh lesson kita. Lawak ngambika nyamai lebuh kitai berandau, discuss, nyamai neh kitai dah ready neh. Nyadi iya ke bukai malam pegila kitai bisi leadership training bala kita ke enggau leadership training neh. Anang enda ingat bacha dulu utai ke deka di. Pejurai kitai laban leadership training tu beguna ka kita empu enda tau enda macha dulu neh ngambi ke nyamai endur kitai berandau ti kitai bisi utai ditanya nyamai maya nya neh kitai fokus ba topik kitai neh jadi enggau tu nadai agi jangka aku jaku padah bisi bete ukai nadai agi neh jadi diatu kitai minta uhh. Menyadi kitai Le Reader Selma ngulu kitai dalam sampi pinta.
Aram kitai besampi. Aram kitai besampi ke eklisia sereta ke semua mensia dalam dunya tu, lalu beri terima kasih ke semua pemanah Allah Taala ba kitai. Pagi tu Tuhan, terima kasih ke jaku Nuan ti chukup manah, ti nyentuh ati kami Tuhan ti dibai menyadi kami oleh Reader Robert. Kami besampi Tuhan ngambika jaku nya tumbuh bauh ba ati kami Tuhan. lalu nyadika teladan, nyadika chunto wak ulih ngubah pengidup pendiau kami, Tuhan. Wak kami semampai ngerinduka ati Nuan. Allah Taala Temadu Bekuasa, Apai kami di di di syurga. Nuan dau besemaya deka ningaka sampi kami ti minta dalam pengarap. Pagi tu Tuhan kami besampika Bishop kami, Bishop Donald Juti, ke penulung iya Bishop Nelson Hugas. Kami besampi ngusung nuan Tuhan beri penemu enggau penau, pemandai, pengelandik, pemutus ati seduai Tuhan lebuh ti ngaga semua pengawa Tuhan dikena ngerindu, kena ngelantang, kena ngemesai ke nama nuan Tuhan. Pagi tu mega kami besampi Tuhan. Ka bika kami Tuhan Brother Bradley Sangan Tuhan. Kami mega besampi ke Reverend Stephen Gendang. Reverend Michael Pay. Reverend Ever Lim enggau Reverend Sika Tuhan. Kami mega nyerah ke semua subdeacon Lerides enggau semua orang ti mangku pengawa dalam gerija Senfet tu ngagai jari nuan Tuhan. Berika kami Tuhan waka kami Tuhan waka semua kami ti ngaku nama nuan tau begempung dalam pemendar bulai dalam pengerindu nuan lalu mandangka mulia nuan di sebelah dunya tu Tuhan. Lu baka nya mega Tuhan, kami besampi ke semua pengawa ti dikereja ba gereja Saint Fate tu Tuhan, lebih agi dalam musim Lent tu Tuhan. Awak kami Tuhan semampai nyema kediri ngusung nuan Tuhan. Bejaku ngen nuan Tuhan, berandau ngen nuan Tuhan, besampi ngusung nuan Tuhan, lebih agi Tuhan macha Bup Kudus Tuhan. Lu ninga ke Lent tok. Setiap ari lima Tuhan. Nya alai Tuhan kami nyerahka pengawa kami ke bukai mega Tuhan. Ti udah dilanggur kami Tuhan ngagai jari nuan Tuhan. Ngambi pengawa nya Tuhan. Mujur Tuhan. Tu meh dikena kami Tuhan. Mandangka pengerindu kami ngusung nuan Tuhan. Pengarap kami ngusung nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nya alai Tuhan sekali lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ulih pengasih nuan. Dingaga sembiang kami. Beri penemu enggau pengelandik ke semua orang temegai kuasa. Kami besampi Tuhan ke semua orang temegai mangku pengawa ba menua kami tu Malaysia Tuhan. Kami nyerah ke Yang di-Pertuan Agong kami ngagai nuan Tuhan. Perdana Menteri enggau kabinet iya Tuhan ba peringkat federal Tuhan. Kami nyerah mega ah, pemimpin kami Tuhan, orang ti mangku pengawa ba menua kami Sarawak tu Tuhan. Ngagai jari nuan Tuhan. Kami nyerahka sida engka jari nuan Tuhan. Beri penemu, pemandai, penau, pengelandik Tuhan. Penyinu ati, penyiru ati Tuhan. Teguk ati sida Tuhan. Laban menua kami tu enggi nuan Tuhan. Menua kami tu digaga nuan Tuhan. Nyadi setiap mensia, setiap rayat Tuhan. Enda milih bansa agama tauka nama-nama. pengarap sida Tuhan. Sida berhak Tuhan nerima utai nya Tuhan. Kami besampi ngambika semua kami Tuhan enda dichiping Tuhan. Ba kesemua kami sama ngasai ke pemanah utai tu dah digaga nuan ba dunya tu Tuhan. Jalai sekali lagi Tuhan kami nyerahka sida tu engka jari nuan Tuhan. Ngambika sida ulih bekereja enggau ati tu jujur. Betulak anjur enggau betanggungjawap ngembuan pengerindu enggau pengasih. Nyalai sekali agi Tuhan. Kami nyerahka menua ke Malaysia tu Tuhan enggau semua menua bukai ke dalam pengelurus enggau pemaik awak ke mensia tau bebasa ke pangan diri lalu ngereja utai pulai ke penguntung semua. Tuhan ulih pengasih nuan dinga ke sembiang kami. Beri berekat Nuan ke semua kami, ke kami sebilik, ke pangan kami, enggau semua orang ti diau semak enggau kami. Awak kami tau ngereja pengawa Kristus ke pemanah enggau pangan diri, lalu rindu kediri sama diri baka Kristus ti rindu ke kami. Tuhan, sekali agi Tuhan. Kami nyerahka bala ti natka pemedih tauka penyakit ba ati, tubuh enggau roh. Kami enda nemu sida Tuhan. Kami nyerahka sida Tuhan baik sida ba hospital, ba rumah tauka bedini endur sida diau Tuhan. Berekat ke ubat ti di ambi sida Tuhan. Ngambi ke sida jampat gerai Tuhan. Beri ke sida peransang ke pengadah ati lebuh sida ti tinggal penusah. Beri ke sida mega pengaga ati ti datai hari selamat nuan. Tuhan ulih pengasih nuan dinga ke sembiang kami. Pagi tu mega Tuhan kami besampi lebuh kami ngingat ke sida tu dah mati.

Aram kitai besampi ngadap, kitai ngemaruhka ati kitai ngagai Tuhan. Tuhan ti pemadu kasih, pengerindu nuan ti matak kami tama kitu. Jari kami enda tuchi, ati kami enda besedia. Kami enda patut makai teda di baruh meja nuan. Tang Nuan Tuhan Petara ti Penebus kami lalu magi ruti Nuan enggau orang ti bedosa. Nya alai tuchi lalu tupi kami ngena tubuh enggau darah Anak Nuan ti berega. Awak Iya tau diau dalam kami lalu kami dalam Iya. Awakka kami sama enggau bala eklisia Kristus tau begulai duduk sama makai dalam perintah Nuan. Amen. Aram kitai bediri. Kitai tu tubuh Kristus. Ulih Roh siku, kitai udah dibaptisa ke dalam tubuh siti. Aram kitai ngereja utai ti mai selamat lalu ngemansangka jalai pengidup semua. Selamat Tuhan diau enggau kita, lalu sama enggau nuan mega. Aram kitai meri tanda selamat enggau pangan diri. Okey, duduk dulu.

Kitai bediri baru. Puji ke Nuan, Tuan Allah ti Petara semua dunya, laban pemanah Nuan kami bisi roti tu ti deka diinjuk, ti ulih ari tanah lalu udah digaga jari mensia. Iya deka nyadi roti pengidup ke kami. Puji ke Allah Taala belama-lama. Puji ke nuan, Tuan Allah ti petara semua dunya, laban pemanah nuan kami bisi ai anggur tu direka dienjuk, ti datai ari buah pun anggur lalu digaga jari mensia, iya deka nyadi darah Kristus ke dirup kami. Puji ka Allah Taala belama-lama. Kitai ngena sembiang Eukarista ti kedua. Tuhan bisi ditu, Roh Iya bisi enggau kitai. Angkat ka ati kita, kami ngangkat ka ati ngagai Tuhan. Aram kitai muji Tuhan ti Petara kitai, enda ngena kitai muji lalu ngemesai ka Iya. Endang ngena, endang patut enggau ati andal di sebarang maya, di sebarang endur, Kami meri terima kasih enggau puji suh Nuan, Apai ti kudus, Raja menua serega. Allah Taala ti pemadu bekuasa ti endang meruan, ulih Jesus Kristus, Anak Nuan Tuhan kami. Lalu diatu kami meri Nuan terima kasih laban ulih Iya Nuan udah meri ati ti dekena ngatur pendiau diri Awakka kami tau menang ngelaban penyai lalu mansang dalam pengasih, lebuh kami nyediaka diri enggau ati ti dibaruka ngerami pengawa Jesus ti nebus kami. Nya alai sereta enggau melikat, enggau pengulu melikat, enggau semua bala serega, kami ngemesaika nama Nuan ti besai ti bemulia lalu berari muji Nuan, ku kami. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah Taala ti Pengering ti Bekuasa, serega enggau bumi penuh lih mulia Nuan. Hosana dalam endur ti pemadu tinggi. Beberekat iya ti datai dalam nama Tuhan. Hosana dalam endur ti pemadu tinggi. Duduk. Dingaka kami, Apai ti di serega. Ulih Anak Nuan Jesus Kristus Tuan kami, lalu ulih Iya sambut piring puji kami tu, asuh ulih kuasa Roh Kudus Nuan, awakka roti enggau ai anggur tu ti diberi kami tu tau nyadi ba kami tubuh enggau darah Iya. Laban malam ke tungkah iya mati deregang, iya ngambi ruti. Udah iya meri puji, iya mechahka ruti nya lalu bedua ke murid iya. Ku iya, Sambut tu pakai tu tubuh aku ti diberi ke kita. Gaga tu kena ngingatka aku. Baka nya mega udah tembu makai ia ngambi mangkuk lalu udah ia meri puji ia nyuak ke sida ku ia irup tu kita semua Laban tu darah aku darah penyanggup baru ti pansut ngidupka kita enggau orang mayuh, kena ngampun dosa. Gaga tu genap kali kita ngirup iya, kena ngingatka aku. Aram kitai ngaku misteri pengarap kitai. Kristus sudah mati, Kristus sudah angkat idup baru, Kristus deka datai baru. Nya alai Tuhan Apai kami ke di serega ngingatka Kristus ti mati sekali ba kayu regang, ke pengangkat Iya ari mati, ke pemulai Iya ke serega, sereta nganti penatai Iya kami gaga ngaga ngena ruti enggau mangkuk tu, pengingat Kristus, Anak Nuan Tuhan kami. Sambut ulih iya piring pengawa tu ti patut dikereja kami. Lalu lebuh kami makai sereta ngirup pemeri kudus tu di mua nuan, beri kami pengasih enggau berekat ari serega. Tupi kami ngena tubuh enggau darah Anak nuan. Awakka kami tau mansang sebaka enggau iya, lalu digaga nyadi siti ulih Roh Kudus nuan. Lalu nyadi kaba ti idup awak ka pulai kemuliaan nuan. Ulih Jesus Kristus Tuhan kami, ulih Iya sama enggau Iya, serta dalam Iya, lalu sama saum dalam Roh Kudus, Semua basa enggau mulia endang diberi ngagai Nuan. Apai ti pemadu bekuasa ari semua utai di bumi enggau di serega ti bediri di mua Nuan. Diatu lalu datai ke belama lama iya. Amen. Laban penebus kitai udah ngajar kitai, nya alai kitai nyebut. Apai kami ke di serega, kudus meh nama Nuan. Datai meh perintah Nuan. Jadi meh peneka Nuan. Baka dalam serega baka nya mega di dunya. Beri ke kami pengidup tiap hari. Ampun penyalah kami baka ngami ngampun orang ti salah ngelaban kami. Intu kami ari penguji, lepas ke kami ari penyai. Laban Nuan ti bempu perintah enggau kuasa enggau mulia. Datai ke belama lama iya. Amen. Kitai mechah ke roti tu awak ke bisi bagi dalam tubuh Kristus. Taja kitai mayuh, kitai endang setubuh laban kitai bebagi ke roti siti. Anak domba Allah Taala, nuan ti muai dosa mensia, kasih ke kami. Anak domba Allah Taala, nuan ti muai dosa mensia, kasih ke kami. Anak Domba Allah Taala, Nuan ti muai dosa mensia, beri ke kami selamat Nuan. Datai kitu enggau pengarap sambut tubuh Jesus Kristus Tuhan kitai ti diberi iya ke kitai. Enggau darah iya ti dipansut iya ke kitai. Pakai enggau irup ke pengingat iya ti mati ketegal kitai. Lalu sambut iya Dalam ati kitai enggau pengarap lalu meri puji. Tubuh Darah Kristus. Tubuh Darah Kristus.

Diatu ku mai semua bala dikau kitai sembiang online sama enggau nyebut sapi tu. Jesus ku, aku arap nuan bisi dalam sakrament pemadu kudus. Aku rinduka nuan ari atas semua utai. Lalu bisi pengingin nerima nuan dalam sepengat aku. Taja aku enda ulih nerima nuan ngena Sakramen Kudus.
Tama meh ke dalam ati ku dalam roh. Aku merap nuan, lalu ngasai ke nuan bisi dia lalu ngempung aku sepenuh iya enggau nuan. Anang sekali-kali ngasuh aku beserara ari nuan. Amen. Sampi udah nyambut. Tuhan ti pemadu bekuasa, nuan nemu kami endang nadai kuasa dikena nulung diri empu. Nya alai intu tubuh enggau semengat kami, ngambika kami dijaga ari semua penusah ti tau ngemediska tubuh enggau ari semua runding jai ti tau ngachau lalu nganu semengat kami. Ulih Jesus Kristus Tuan kami. Amen. Diatu kitai ngenjukka pemeri kitai. Enggi nuan Tuhan semua pemesai, kuasa, mulia enggau pemanah. Laban semua utai ti di serega enggau di dunya enggi nuan magang. Semua utai datai ari nuan. Lalu ari pemisi kami ti datai ari nuan. Kami ngenjukka nuan. Diatu kitai deka besampika minyak zaitun tu. Tuhan Allah Taala Bup Kudus bisi nyebut munyi tu ba James bagi lima ayat tiga belas. Ngagai ayat lima belas. Kati bala kita bisi merinsa? Iya patut besampi. Kati bala kita bisi lantang ati? Iya patut belagu pantun puji. Kati bala kita bisi sakit? Iya patut mesanka bala tuai eklisia minta sida besampika iya natak iya ngena minyak dalam nama Tuhan. Sampi ti disebut ngena pengarap deka ngeraika orang ti sakit. Tuhan deka ngeraika sida lalu enti sida udah bedosa. Dosa sida deka diampun. Apai kami ti di serega, kami besampi, Tuhan, ka pagi tu kami nunda utai ti dikereja bala nembiak nuan kelia, Tuhan. Sida datai ngagai orang ti sakit, sida natak, sida ngunsut orang ti sakit ngena minyak, Tuhan. Nyalai Tuhan kami besampi awakka pengarap kami bisi ba Nuan Tuhan. Kami besampi ke minyak tu Tuhan nuan nguduske iya Tuhan. Awakka ngena minyak tu tu nyadika tanda pengarap kami ba jaku Nuan, ba kuasa Nuan Tuhan. Awakka orang ti ngena minyak tu Tuhan, sida iya enda manggaika kuasa sida ba minyak tu Tuhan, laban minyak tu nadai kuasa, laban Nuan ti bekuasa Tuhan. Nya alai Tuhan kami besampi awakka orang ti ngena minyak tu Tuhan. Sida iya ngena tu semina nyadika perengka Tuhan. Laban Iya ti bekuasa nuan, jaku nuan. Kami bepanggai ba nuan Tuhan. Nya alai Tuhan awakka orang ti diunsut enggau minyak tu diberekatka Tuhan. Awakka mega orang ti ngunsut orang enggau minyak tu mega Tuhan. Deka dikena nuan Tuhan ngeringka pengarap orang ti diperansang orang ti disampika sida, Tuhan. Dalam nama Jesus kami besampi. Amen. Apai semua kami, kami muji lalu meri terima kasih ke Nuan. Laban lebuh kami agi jauh kami ngambat Nuan dalam Anak Nuan lalu mai kami pulai ngagai Nuan. Dalam pemati enggau pengidup, Iya ngayanka pengerindu Nuan meri kami berekat sereta nukangka pintu mulia Nuan. Asoh kami ti udah ngasaika tubuh Kristus idup nitihka pengidup Iya ti udah angkat baru ari mati. Asoh kami ti udah ngirup ari mangkuk Iya meri pengidup ke orang bukai. Asoh kami ti udah diterangka ulih Roh Kudus meri penerang ke orang bukai. Asoh kami meruan tetap dalam pengarap ti udah ditaga nuan ke kami. Awakka kami enggau semua anak Nuan tau bulih pengelepas lalu semua mensia deka idup muji Nuan ulih Kristus Tuan kami. Amen. Semua. Tuan Allah ti madu bekuasa, kami meri puji ke Nuan ngenang pemanah Nuan ti udah nupi kami ngena tubuh enggau darah Anak Nuan, Jesus Kristus. Ulih iya ka mengenjukka nuan semengat enggau tubuh kami nyadi piring ti idup. Asuh kami ngena kuasa Roh Kudus nuan, ngambika kami tau idup lalu bekereja pulai ke puji enggau mulia nuan. Amen. Alah, awakka Tuhan ngintu kita ninting hari. Awakka Kristus ngelindung kita dalam semua pejalai pengidup kita. Awakka Roh Kudus mai pengerai enggau pemaik ke kita. Awakka Allah Taala, Allah Taala Triniti ti kudus ngiar semua pemetang ari kita lalu ngiri ba kita berekat enggau penampak. Lalu berekat Allah Taala ti pemadu bekuasa, Apai, Anak, enggau Roh Kudus diau enggau kita. Meruan enggau kita berari-ari. Amen. Pulai kita enggau selamat, rindu, lalu betuai ka Allah Taala. Dalam nama Kristus. Amen.
Sebedau kitai pulai bediri semua bela menyadi dalam Kristus, kitai meri puji beterima kasih enggau Tuhan laban Iya endang manah tama gerbang Iya beterima kasih lu enggau piring lalu begulai enggau Iya belama-lama iya. Haleluya!